Helo pawb a croeso i'r trydydd pennod o Teyrnas y Teulu. Byn ni'n creu gêm o origami ac ar ôl byn ni'n edrych i'r rhan ola o hanes y Pasg. Y ffordd mae'r gêm yma yn gweithio, ti'n chwarae fo gyda rhywun o teulu ti a i cychwyn ti'n gofyn nhw i dewis Lliw. Felly, dyn ni hefo coch, dyn ni hefo gwyrdd, dyn ni hefo melyn, a dyn ni hefo glas. Os maen nhw'n dewis gwyrdd, ti'n sillafu gwyrdd allan. Felly, G, W, Y, R, D, D. Ac ar ôl, ti'n gofyn y person yna i dewis rhif. Felly, rhifau dyn ni hefo yw 3, 4,

pump neu chwech. Os maen nhw'n dewis chwech, be ti'n neud ydy cymryd y darn yna allan, ti'n dod o fo allan a mae'n deud gair arno fo. Um, a be dyn ni eisiau neud ydy rhoi enwau o anifeiliaid i lawr. A'r anifail maen nhw'n cael ar y darn o papur yna, mae rhaid i nhw actio allan. Felly, dwi wedi cael iar, ac rwan Mae'n rhaid i fi acsio allan iâr sy'n mynd fel, dwi ddim yn gwybod, fel hynny. Felly, mae i fyny i ti pa anifeiliaid ti eisiau rhoi i fewn, a pa anifeiliaid ti eisiau weld dy rhieni neu teulu yn actio allan, a mae hollol i fyny i ti, na i ddangos i chi yn y fideo sut i wneud hynny. Hefyd, ar y diwedd, na i ddangos i chi un arall dwi wedi creu gyda gweithgaredd dipyn bach wahanol.

Wel, dwi wedi ddangos i ti sut i creu y gêm, a hefyd dwi wedi esbonio sut i chwarae'r gêm, a dwi'n gobeithio bydd ti'n cael lot o hwyl gyda teulu ti yn chwarae y gêm yma. Ond, dwi wedi creu un arall, a mae'r un yma dipyn bach yn wahanol oherwydd 'di o ddim yn gêm a- actio anifail allan, ond hwn ydi gêm gweddi. Felly, os ni'n chwarae'r gêm yma, melyn, na i ddewis melyn, M-E-L-Y-N, a y rhif 5, 1, 2, 3, 4, 5, a na i ddewis rhif 4. A mae'n dweud, Sori. Felly, y peth dwi'n wneud rŵan ydy gweddïo i Duw yn deud sori am rhywbeth. Y pethau arall dwi hefo ydy diolch, deud diolch i Duw am rhywbeth, neu gweddïo am teulu ni, gweddïo am y byd, deud sori, fel dwi 'di deud, ysgol, gweddïo am eich ysgol yn yr amser yma, plîs, ffrindiau, ac yr NHS ac gig Cymru achos mae'n rili pwysig i ni gweddio a siarad i Duw am yr pethe gwahanol yma. Felly, dwi'n gobeithio mae pawb wedi cael hwyl yn creu hwn a bydd nhw'n cael lot o hwyl yn chwarae'r gêm yma, ond rwan, dyn ni am symud mlaen i'r darn nesa. Wel, rwan i'r darn ola o hanes y Pasg. Ar Dydd Llun, clywsom ni bod Iesu wedi dod i fewn i Jerusalem fel achubwr. Roedd lot o pobl yn hapus, ond yn ffodus ddim pawb. Roedd rhai o'r pobl ddim yn credu oedd Iesu'n fab i Duw, ac oherwydd hynny, roen nhw ddim eisiau Iesu i rheoli dros nhw. Ar dydd Mercher clywsom ni am yr swper olaf, yy bod Jwdas 'di diflannu, ac pan oedd Iesu 'di mynd i'r gardd Getsemane yn y nos i gweddio, yym roedd Jwdas 'di dod yn ôl gyda milwyr i arestio Iesu a cymryd fo i ffwrdd. Clywsom ni bod Iesu wedi cael ei cwestiynu ym Palas yr Archoffeiriaid ac ar ôl cael ei anfon o flaen dyn o'r enw Pontius Peilat. Roedd Peilat methu dod o hyd i bai yn erbyn Iesu, ond oherwydd roedd yna dyrfa flin, roedd yn rhoi pwysau ar Peilat, penderfynodd i arwain Iesu i cael ei ladd. Penderfynodd i arwain i Iesu cael ei croeshoelio. Ar ôl i Iesu cael ei anfon i'r milwyr i cael ei ladd, dyma'r milwyr yn rhoi clogyn porffor ar ysgwydd Iesu, a creu coron o ddraen i rhoi ar ben Iesu. Rhoddodd croes mawr pren i Iesu cario i fyny bryn Ar y ffordd i fyny, mae Iesu yn ddisgyn a dyma milwyr yn cael un person o'r tŷ o'r dyrfa i helpu Iesu cario groes i fyny'r bryn. Ar ôl i Iesu cyrraedd y top, fe hwyliodd y milwyr Iesu ar y groes a rhoi i fyny. Roedd yna dau pobl yn cael eu croeshoelio ar yr un adeg. Dau lladron euog. Cychwynnodd un ohonyn nhw wneud hwyl ar ben Iesu. Ond dwedodd y llall i stopio, oherwydd bod Iesu yn ddieuog, bod Iesu heb 'di wneud dim byd o'i le, ac oherwydd hynny, bod o ddim yn haeddu cael ei cosbi. Ond, maen nhw, y lladron, wedi gwneud rhywbeth o'i le, bod nhw wedi dwyn, ac oherwydd hynny, bod nhw'n haeddu cael eu cosbi. Gofynnodd o i Iesu i Iesu atgofio fo pan mae'n mynd i'r nefoedd. Atebodd Iesu bod y lleidr yna yn mynd i ymuno gyda fo yn y nefoedd. Tywyllodd y awyr a dyma Iesu'n gofyn Duw i maddau y dyrfa sy eisio fo i cael ei ladd oherwydd 'dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Ar ôl i hwn, dyma Iesu'n cymryd anadl olaf ac yn marw. Cymerodd dyn o'r enw Joseph corff Iesu o'r groes a'i rhoi mewn bedd, a roliodd carreg mawr dros y mynediad. Ar ôl tri dydd, cerddodd Mair, un o ffrindiau gorau Iesu, i'r bedd a weld bod y carreg wedi cael ei symud. Dyma angel yn ymddangos i hi a dweud bo Iesu wedi mynd, bod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw! A ti'n gwbo be? Ymddangosodd Iesu i lot o pobl wahanol ar ôl iddo dod yn ôl yn fyw, i ni gallu gwybod bod o'n wir! Y rheswm bod hanes y Pasg yn cael ei dathlu pob blwyddyn ac bod o'n hanes pwysig iawn i Gristnogion ydy bod Iesu wedi marw ar groes am rheswm, a'r rheswm yna ydy i achub pawb. Mae pawb wedi wneud rhywbeth o'i le, rhywbeth drwg, falle bod o'n rhywbeth fach neu efallai bod e'n rhywbeth fawr, ond rhywbryd mae pawb yn wneud rhywbeth o'i le. Ac oherwydd hynny, Y pethau drwg, y pethau dyn ni'n galw yn pechod, oherwydd pechod, dyn ni methu cael perthynas perffaith gyda Duw. Ond, os dyn ni yn troi yn ôl at Duw a dweud sori wrth Duw, oherwydd be mae Iesu wedi wneud, oherwydd bod Iesu yn perffaith ac yn ddieuog, ac oherwydd bod o 'di marw ar y groes dros ni, mae Iesu yn cymryd lle ni, Mae Iesu yn cymryd pechodau ni, yr holl pethau dyn ni 'di 'neud sy'n ddrwg oddi wrth ni, ar ei hun. Ond mae Iesu yn marw gyda'r pechod ni, a mae'n dod yn ôl yn fyw, sy'n ddangos i ni bod Iesu hefo pŵer dros pechod ni, bod e hefo pŵer dros marwolaeth, ac oherwydd hynny dyn ni gallu cael perthynas gyda Duw. A hyd yn oed gwell, os ni'n credu yn Iesu a be' mae 'di wneud dros ni, bod ni'n gallu mynd gyda Dduw i'r nefoedd. Felly, fel o'n i 'di gaddo yn y pennod diwethaf 'di o ddim yn gorffen fel hanes drist. Mae Iesu wedi dod yn ôl i fyw,